карап утырам, ул шундый күңелсез утыра, әйеме? Чөнки без аны беләбез, чөнки аның да иркәгә әйтер сүзе бар, һәм аның ул башкаларга караганда матди якны күбрәк тә тойган аннан зыянны. Хәерле көннәр беренчедән баршагызга да. Ә мин аннан түгел, минем эшләрем дә бик күп, шуңа күрә без бүген Мәскәүгә китәбез. Аның өчен эшләп тә каласы бар. Безнең нәрсәдә. Чөнки аннан соң концертлар башлана. Ә нәрсә әйтәсе килә? Менә кемнәндер әйттем икән, без бар семья белән контракт алган җырчылар дип. Ә без беренчедән безнең э, без үзебезгә үзебез хуҗа җырчылар. Без бар семья компаниясеннән дә э, контракт белән булган түгел, ТНВ белән дә контрактта түгел. Без үзебез ничек телибез эшләргә, шулай эшлибез. Без үзебез үз көчебез белән күтәрелдек. Без э, тиз генә күтәрелдек дип әйтә алмыйбыз. Без моңа инде 10 ел килдек. Үзебезнең матди яктан, үзебезнең теге сарыф итеп, үзебезнең матди яктан әйбәт күтәрелгән. Шуңа күрә минем Барс Медиа компаниясенә шәхсән безнең гаиләнең, безнең дуэтның бернинди теге мин каршы сүз әйтә алмыйм. Дәгъвасы юк. Дәгъва юк. Мин моның өчен акча түләп эшләдем. Мин моннан соң да акча түләп эшлим. Раскрутка, чөнки мин әйтә алмыйм, кемнәрдә әйтә мөмкин. Ничек инде барысы медиа артистлар акча түләргә тиеш. Ул коммерческий компания, ул э, имеет право шулай эшләргә. Аның да яшисе бар, әйбәт беренчедән. Э, Берни ши- э, ш- э, шәхси компания әйберем юк. Э, Эшләдем, эшлим. Э, Раскрутка бирәм, чөнки мин аларга прибыль китерәм. Бүгенге көнне. Икенчедән, минем видео чыкты, ансы белән икебезнең. Мин сүзләремә үземнең мин андый кеше түгел. Кешегә теге үземә әйбер эшләп, кешегә бәреп әйтә торам. Мин үз сүземә чын сүз тотам. Мин җаваплы, мин бернәрсәдән дә курыкмыйм. Мин ир буларак үземнең гаиләмне яклаячакмын. Үземнең Үз гаиләмә әйтелгән сүзләрнең барысын да яклаячакмын һәм үземнекен дөресен китерәчәкмен. Ә, әйтеп киткәнемчә, компаниягә шәхси Дина Маратова минем бернинди ә, аларның зыяннары тигән юк. Минем монда шәхси кеше белән отношение. Иркә.
Бу иркә. Әйе. Видеода сез аны күрдегез. Мин видеоны күрсәттем, шуңа күрә минем э, аңлатып, теге бөтен кеше күрде, бөтен дөнья күрде. Кереп кем кереп карамаган минем страничка кереп карый алар. Шуңа күрә мин үземнең шәхси яктан йоклый чыктым. Бөтен дөньяда, бөтен халыкта бер генә сорау калды, күпме акча биреп торды икән дигән сорау калды. Менә шул сорау. Без
нәрсә дип әйтик? Бу чын дөресен әйткәндә бик әйбәт белем булды бу безгә. Тормышка килгәндә без Менә шулай өйрәткәннәр безне гаиләдә. Безнең теге кешегә ярдәм итү булсын, кешегә безнең Габгади без икебез дә Алсуда мин дә Габгади авыл балалары, әти-әнибез Габгади, берсе дә квартира алып бирерлек байлар түгел. Без беренче кенә үзебез ипотекага бүлмә алган кеше, өченче курста укыганда ук. Өч эштә эшли идек, охранник, таксист, Банкетта эшләп иттек. Шуңа күрә суммасын әйтмим, но сумма җитәрлек. Белмәдем.
Суммага киләсе инде бакчасы. Суммасын әйтмим кирәк. Шуңа күрә ул да түгел, минем шәхси үземнең Әниемнең авыртуын мин сәхнәгә чыгыр өчен хай, пиар дип әйткәнсең, менә иң беренче күңелемә тигәне. Мин андый әйбер өчен мин шуңа күрә әйттем. Акчаны да түгел дидем. Мин үземнең гаиләмне, үземнең әниемнең рухын, каберен алай кимсетергә, әйтергә ирек бирмәячәкмен.
Аңлашылды, рәхмәт. Сораулар, менә кемнең соравы бар? Аһа, Римма.
Аңлавымча, менә әлеге барган пресс-конференциядә, моңа кадәр булган да пресс-конференция күбегез, барыгыз да Барс-медиага рәхмәтләр әйтәсез, Динамаратны да мактыйсыз, бөтен сезнең Каршы булган кешегез ул Иркә. Иркә белән ничектер мәсьәләне үзара хәл итә ала идегезме? Һәм әлеге вакытта сезгә ниндидер мораль зыян, икътисади зыян килгән икән, ни өчен сез Иркәне аерым һәрберегез мәхкәмәгә бирмисез?
Карагыз, бу сорауга мин җавап бирмәкче идем. Мин видеоны просто болай гына чыгарып аткан кеше түгел. түгел. Безнең булды сөйләшү. Әйдә, шундый аңлашылмаучанлык килеп чыга башлагач, без бөтен нәрсәне белә башлагач, әкренләп күз ачыла башлагач, әйдә күрешәбез, әйдә уртага салып аңлашыйк әле, дигән тәкъдим булды. Но безгә карата бернинди әйдә дигән яхшы яктан җавап килмәде.